Бу айыга хатыгар уон уон үс сыллата да уон үс Илья улахан уолум уон үс сыллаахха айыга хатыгар аҕалбытым. Онно онно оркуон председателинэн талыллан баран бу аҕа түмсүүтүн үлэтигэр эмиэ кыттан билигин даҕаны эмиэ да үлэҕэ бардым.

ювелир барабаннара эбит диэн вот бу кэпсээн барыта туох уол оҕо туһунан үксүн барда быһылаах ону олуо кыыс оҕолоох аҕалар биһи манна тоҕолорбутуй диэн вопрос үөскүөн сөп ону онук буолбатах Саамай уустук кыыһы иитэн таһаарар. Уол өссө эн мускуйан, эрийэн, буруйан бэйэҥ примердаҕын эҥин хайдаары гынан иитэн таһаарыахха сөп. Онтон дьэ кыыс оҕону туох диэн баар дии? Кыыс оҕо омук анала диэн ааттыыллар дии. Ону буоллаҕына Үгүс киһи туох дьаһалыыр, атын омук анала диэбиккут. Атын киһи кэргэн биэрэн онтон онно барар диэбит курдук. Дьиҥэр кини сүрүн туга диэн бэйэтин омугунан ала дин. Холобур ити Александр этте де бу дьахталлар үүрэн аҕалбатахтарын иһин аҕалар буохтар диэн Ону балаһыанньа кэлэн олоробут. Холобур, ити революция хаанан кытта диэххэ да кырдык историялаан иин ылыахха. Дьахтар балаҕантан тахсан бараатын кытары бу эр дьоннор оруоллара аллара түһэн түһэн билигин отон иригитер иһир гына тэҥнэндэниэхпин баҕарабын чэ баҕар мин бэйэм тус бэйэм санаам булбут ол иһин буоллаҕына дьахтар эттэҕинэ эр киһи хамсанар эппэтэҕинэ хамсаммат диэбитин ол иһин бу кэлэн олорорбут миэхэ холуур оскуолабыт тыһыынча биэс сүүс аҕаттан бу сөртөн отучча киһи бар да уохтун Улата эһиги тухарыманы өйдүү-хатыыр, тугура токуйду-хатар аҕалар кэлбиккитти. Аны холобур, кыыс оҕоҕо төннөн кэллэххэ, кыыс оҕоҕо хайдах буолар инде эркиһ оннук буолар. Наоборот буолбатах. Биһиги бу итэҕэл да быһыытынан, өйдөбүл да быһыытынан оҕону кыайан иитэр кыахпытох эр дьоннор. Итини тэлиэгэ тэлиэгэни ат иннигэр турурбуттара эн добоччу буолла. Бу аҕалары аҕа биһигини аҕалары тухха иитиигэ кытын ыраһатыллар ынырык күүскэ. Онон аҕаны оҕо оҕону киһи аҕа кыһын ииппэт. инник биир нууччалаан ылыахха парадоксальный дух баар холобур ити тылга сыһыаннаах оҕобор ийэ тыл диэм дин аҕа тыл диэн буолбатахпыт да сүрүнэ диэн урут дьахтар балаҕаҥҥа олордоҕуна двадцать четыре на семь оҕотун кытары сылдьар ол иһин оҕо ийэтин кытары кэпсэтэн ипсэтэн ийэ тылын ылынар Онтон дьахтар балаҕантан тахсан барда, үлэлии барда. Десакка дьаһала биэрдибит бүттэ. Ийэтэ ылбыт эстэни. Билигин отон кистэлэҥ буолбатах айыы кыһата начальный класс оҕолоро нуччалы кэстэллэр. Биле апатта. Мега тоҕолорбут нуччалы кэстэллэр олороххут. А то эһиэннэрэр буолбатах, ол сыйынан оннук ситуация өскөтө. Ити онно буоллаҕына аҕа дьайыыта отой уустук. То, конечно, хайдары гыныхха сөп. Ол иһин буоллаҕына бу ити өр баҕайы киирии тыл туохха этэ сатаатым диэн айыы кыһатыгар иһин айыылара халбыттар манна. Бу айыы кыһата диэн манна Совет Федерации сенатордара кэлэһэ дьон нуччалар иитан ииппыттара.

турунуулуох этибит ини. Уонна ол туруммут дьоннор хомойуоҕа иһин тоҕуһун тоҕус бырыһын ыраха халар этэ. Биир эрэ бырыһын нуччалар бааллартан. Онно ол атааннаһыытыгар биһине прокуратураннан лидипит уруоннаалыын хыддьаммыт соһуллан эҥин араас угроза бардын истииппит онно ол сенатордан ону явно бэрэбиэккэлигэ лэһэлиуттара. Оны мин туох диэбитим? Хайдар чэһин кот кот туран это школа творчества диэн переведтэн диибин дьиҥэр буоллаан школа творчества буолбатах биһиги дворец детства буолбатахпыт бу айыы кыһата диэн дириҥ хуолталаах өйдөбүллээх ол аата биһиги манна кэлбит төрөппүттэр мин бэйэм үс уоллаахпын биир улахан уолум бүтэрбитэ билигин иккис курс студент уол он икки уолум манна үөрэнэн Биһи манна кэлбиппит диэн оҕолорбутун кытары тэҥҥэ үөрэнэ кэллибит. Только үөрэххэ буолбатах, образование буолбатах. Биһиги итэҕэлгэ үгэс бу сахалар үгэс биһиэхэ хаалларбыт дьарыктарыгар иҥэриллэ. Мин айыкаһы тэлкэлэн бара биирдэ муҥхалаабытым. Дигина хунтаар буолуоҥҥа дэриэбинэ буола. Мин муҥхалыахпын сөбөтө ба. Ол гынан маа тоҕоро миигин аҕам биирдэ да дьэһэлдьибатаҕа. то ли харыстаан дуу, то ли наоборот тугура баран баан тугура куһааныгын аллара буолу ону көрбөтүн диэн буолууду ча бидede тәһлибат мен байыга этагара мун калабын хаха үгэс дьарыктарыгар бу айыы кыһатар кэлэммин үөрэммитим ол иһин бу бүгүнкер бикитин курдук оскуола тэрээһиннэригэр бартыгар кыттахата манна көхтөөх байанайыгар мастер класстар иҥин булуохтара Бу оҕолорго кыахтаах эрдэхпитинэ киис кытары хайдах аҕалан манна сүлэргэ үөрэтэр этибит. Балыгы хайдах үөстэтэргэ, киһи хайдах үлэргэ, куһу хайдах хааһы үргүүргэ. Ону курдук элбэх тэрээһиннэр буолуохтар, оннукка барыта кыттан эһиэхэ бэйэбитти үөрэнэбит, оҕолорбутун да сыһыарабыт кыыс оҕолуу эмиэ кыттыһыннан. Бу манна быһаҕар оҥорорго буотах мандар улуус лааҕырыгар тиийэн иистэнэргэ үөрэтэллэрбит.

Уссуйунан тыын боппуруос үөскээбитин биһи баран билэн өйдөөн олоробут ити. Тылбыт үтэн иһэр. Тылбыт үтэн иһэр, онно буллаҕына былаас өттүттэн туох даҕаны көмө суох. Бу хака дьонноро, былаас булура дьоннор тойоттор, отуттар биһи тылбыт тыыннаах хааларыгар туох даҕаны көмөнө оҥорботтор. Тылтан тыл, хака тылын чааһа аччыы турар.

Ийэ отон хас үлэлиэҕэй, үлэтигэр үлэлиир, дьиэтигэр кэлэн эмиэ үлэлиир. Ол быыһыгар өссө онно биһиги байсан туран бу саха тылыгар үөрэт диэтэхпитинэ тойдоон онно кинилэр төһө даҕаны разноплановайдарын иһин уонна төһө да күүстээхтэрин иһин барытын ону угуйар кыахтаах суох. Онтон эр киһи дьахтартан үс мутук үөһэ турар диэн истибиккит буолуо дии

оскуолалары тэрээһиннэригэр кыттан онно оскуола үлэтин эрэ көрдөрүүтүгэр массовка эрэ буолбатахпыт биһиги почти политическай маннык өйдөбүллэ санаалаах дьоннорбут биһи хахатыынын хаха үгэс дьарыктарын хаха өйдөҕөлүн биһибэн иҥэринэммит хатарҕатыктахпыт республикаҕа байыкаһытын элбэх оскуолалар кэтээн көрөллөр Бу түмсүүбүтүн үтүктэн муҥхаҕа тахсар оскуолалар ахсааннара улааппыта. Дьокуускайга эмиэ элбэх оскуола аҕа түмсүүлэр тэриннилэр. Барыларыгар хомойуох иһин барытыгар буотах, но үксүлэригэр эмиэ бааллар. Онон бу туохха көстөр дуу кэпсээтэхпитинэ бат да маннык